Awurade asɛm afi Revelation chapter six verse one coming. Wotie Awurade asɛm afi Adiyisɛm nwoma no ti nsia yi mu baako de reba no. Revelation chapter six verse one coming. Atifi nsɛm a ɔse nsɔano a edi kan, nsɔano a ɛtɔ so mmienu, nsɔano a ɛtɔ so mmiɛnsa, nsɔano a ɛtɔ so nnan, nsɔano a ɛtɔ so nnum, ɛna nsɔano a ɛtɔ so nsia. Amen. Me pa kyɛ kenkan. Ɔse na mehuu sɛ aguaman no tee nsɔano biako ano. Na metee sɛ ateasefoɔ baanan no mu baako de nne a ɛte sɛ apranaa kaa sɛ, Bra! Yi mu mmienu no. Na mehunui na hwɛ! ɔpɔnkɔ fitaa bi nie, na deɛ ɔte soɔ no, ɔkura tadua. Na wɔmaa no abotire, na ɔref ɔfiri adi a ɔredi nkonim, na wakɔ akɔdi nkonim. Ka Amen kɛseɛ. Amen. Ɔpɔnkɔ fitaa a ɔkura dua, na ɔrefiri akɔ akɔdi nkonim, na wadi nkonim. Amen oo. Amen. Ɔse, na mehwɛeɛ, na mehunui. Na ɔsoro abue, na nwoma bi a yɛntee ano ne nsɔɔ ano da, ɔtee ano. Na ɔtee ano deɛ ɛfiri mu baeɛ nie, ɔpɔnkɔ fitaa a ɔkita dua, na nkunimdie, ɔyɛ nkunimdifoɔ, na ɛfiri a ɔrefiri adi no so no, ɔrefiri adi wɔ nkunimdie mu. Mepɛ sɛ nka ahunu saa pɔnkɔ fitaa yi baabi a ɔfiri. Mepɛ sɛ nka ate Awurade asɛm yi ase yie. Wɔ soro asɛm na Onyankopɔn abue John ani na ɔfaa ne honhom kɔɔ soro kɔhwɛɛ. Revelation chapter five no, ɛfiri verse one ɛba no a, ɔse, Mehuu sɛ ɔsoro pono abue. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Foro na bra ha. Na wɔforoeɛ a wɔkɔeɛ no, nea wɔhunuiɛ no na wɔka kyerɛ yɛn no. Mommɛntie Awurade asɛm, na nnipa nkyɛ wɔ asase wei so. Mommɛntie Awurade asɛm, na nnipa yɛwɔ baabi kɔ. Asase nso nyɛ yɛn deɛ o. Yɛyɛ hɔhoɔ ne amamfrafoɔ. Deɛ ɛreba abɛsie, ne deɛ ɛwɔ hɔ, ne deɛ ɛbɛba, ne deɛ ɛte ase daa daa daa ho asɛm na yɛreka akyerɛ wo yi. Na tie. He mu mmiɛnsa no. Na ɔtee nsɔano a ɛtɔ so mmienu no ano. Na ɔtee nsɔano a ɛtɔ so mmienu no. Metee sɛ. Wɔ, wɔ deɛ bɛn na ɔteeɛ? Ɔtee nsɔano a ɛtɔ so mmienu no ano no. Metee sɛ. Ɔteasefoɔ a ɔtɔ so mmienu no se, Bra! yi mu nan, na ɔpɔnkɔ foforɔ kɔkɔɔ bi firii adi, na ɔmaa no deɛ ɔte ɔte soɔ no ahoɔden sɛ ɔmmɛyi asomdwoeɛ mfiri asase so, na wɔnkunkum wɔn ho wɔn ho, na ɔmaa no nkrantɛ kɛseɛ bi. Ka Amen kɛseɛ wɔ ha. Amen. Pɔnkɔ a wɔtɔ so mmienu no, wotee yɛ? Wɔse ɔpɔnkɔ bi a ɔyɛ kɔkɔɔ Na wɔmaa no tumi, deɛ wɔte soɔ no, wɔmaa no tumi sɛ ɔmmɛyi asomdwoeɛ mfiri asase yi so ha, na asase yi sofoɔ nkunkum wɔn ho. Woteeɛ? Enti wo nso bɛma asomdwoeɛ aba asase yi so? Ɛyɛ nokorɛ saa? Deɛ Onyame ahyɛ ne deɛ watwerɛ no, nnipa biara ntumi mpepa. Sɛ obi se ɔbɛma wo asomdwoeɛ a, ɛyɛ torɔ. Nnipa a wɔma asomdwoeɛ, Owura a ɔma asomdwoeɛ, deɛ ɔma nkwa, ne deɛ ɔwɔ tumi, ne deɛ tumi nyinaa kita no no, ɛne Jesus Christ. Ɔno pɛ na ɛwɔ asomdwoeɛ a ɔde ma nnipa a nnipa nhwe aseɛ. Esum nnuru nnipa, na nnipa ho tɔ no. Ɛno nti na wɔka kyerɛ wo sɛ, Tenabea pii wɔ m'Agya fie, ɛnyɛ saa a, anka menka akyerɛ wo sɛ, Merekɔsiesie tenabea pii ama mo. Na tenabea a meresiesie ama mo no, osu nni hɔ, owu nni hɔ, awerɛhoɔ nni hɔ, dadwen nni hɔ, kɔdaa nna nni hɔ. Deɛ wɔma asomdwoeɛ pɛ ne Owura Jesus Christ. Deɛ wɔma nnipa yɛ yie pɛ ne Owura Jesus Christ. Amen. Sɛ wo se woreyɛ yie na woanya asomdwoeɛ a, ɛyɛ torɔ. Sɛ wo se owuo bɛtwa mu a, ɛyɛ torɔ. Sɛ Onyankopɔn na ahyɛ firi soro sɛ ɛmmra nnipa nkyɛn. Enti sɛ ɔhunu sɛ owuo yɛ aborɔnsam a, owuo ɔnyɛ aborɔnsam. Onyankopɔn adom ne bɔfoɔ a Onyame ayi no sɛ ɔnyi nnipa kra mfiri asase so. Ɔno nso ne tumi ne n'adwum a Onyankopɔn de ama no. Na woanwu ne Kristo no, saa owuo ne nkrantɛ no ka wo na wofiri mu a, wokɔ aborɔnsam gya mu. Na wɔ Kristo, na sɛ wowu saa wuo no bi a, na saa ɔwɔ bɔfoɔ no fa wo a, woyɛ Agya no dea. Amen. Na sɛ wobɛwu a, anaa bɛfiri mu, na wofiri mu wɔ Wura Yesu din mu a, ɛneɛ asomdwoeɛ yɛ ɔkra dea. Ɛdeɛ baa deɛ na atu ho anam a wode kɔwuuɛ? Ɛdeɛ baa deɛ na ɛbɛtu ho anam a wode bɛwuo? Ɛno na ɛwɔ sɛ ɔsɔre a bɔ ho mpaeɛ. Enti w'anammɔtuo ne w'adifiri ne wo fibɛ nyinaa mu no, fa hyɛ Yesu Kristo nsa. Awurade, hu me mmɔbɔ. Anammɔ a metu yi, ɛyɛ bɔne so asakyera m'adwene. Awurade, yi m'anammɔ firi baabi a megyina yi. Anammɔ a metu yi, ɛnyɛ papa. Awurade, gye me kra firi mu. Na metu saa anammɔ wei na mekɔwu a, me kra ɛrekɔ hefa? Wɔse ɔbɔnefoɔ wuo nyɛ no fɛ, ɔmpɛ sɛ nipa biara bɛwu wɔ ne bɔne mu. Enti bisa sɛ, Wo, wote ase sɛ sɛ yɛn yi, sɛ wo koraa bɛfiri mu na wɔwu ɔbɔfoɔ yi a ɔreka ne ho asɛm yi no, yɛbɛfiri mu na yɛbɛfiri dɔteɛ no mu a, bisa sɛ deɛbɛn adwuma na wayɛ? Na mefiri mu nso a, merekɔ hefa? Na anɔpa ɔse, Owuo yɛ mfasoɔ. Ɛma me, sɛ Kristo a mewɔ no nti no, sɛ mewu nnɛ koraa no a, me kra yɛ Awurade dea. Na mewu a, mewu ma Kristo. Mete ase a, mete ma Kristo. Enti sɛ obi wu wɔ Yesu Kristo din mu a, ɛyɛ mfasoɔ ma no. Amen. Obi wɔ Yesu Kristo din mu a, ɛyɛ mfasodeɛ ma no. Ɛfiri sɛ ɔsoro ne yɛn fie, asase so deɛ, yɛyɛ ahɔhoɔ ne amamfrafoɔ. Te papa wei nne, Ɛnyɛ w'adwene sɛ wɔwuo yɛ bronsam, na yɛagya wuiɛ, wɔsɔreeɛ, na yɛrekyerɛ wo adeɛ wɔ ha, tie. Yi mu nnum no, na ɔtee nsɔano a ɛtɔ so mmiɛnsa no ano no, Metee sɛ ɔteasefo a ɔtɔ so mmiɛnsa no se, Bra! Ɔse, Bra! Na mehunui, na hwɛ! ɔpɔnkɔ bereɛ bi nie, na deɛ ɔte soɔ no, ɔkura nsania wɔ ne nsam. Yi mu nsia. Na metee ɛnne bi ateasefoɔ baanan no mfimfini a ɛse, Ayuo susukuruwa taku, Na aburo susukuruwa mmiɛnsa taku, na ngo ne nsa deɛ, ɛnyɛ no hwee. Ka Amen. Amen. Wote ɔpɔnkɔ a wɔn nso bereɛ no, wote fa saa pɔnkɔ bereɛ no, wote deɛ ɛkita no no? Ha? Wɔso ɔkita asɛnyɛ wɔ ne nsam. Yɛka sɛ asɛnyɛ a, adeɛ a yɛde wei adeɛ no. Ha? So wahu? Obewe wo gyidie sɛdeɛ woso teɛ ɛnni wɔ ho. Yɛse papa ɔde obi abɛfa gya mu, papa a woyɛeɛ, bɔne a woyɛeɛ, enti deɛ wo wo wee no ɛhɔ na wo korɔ. Haa saa asɛnyeɛ no yɛde wee, enti yɛ wee wo Kristo som no, bɔne a wodie ɛne nea woayɔ, wo papa yɔ a woayɔ ne wo nnwuma a woayɔ ne Kristo a wode fa ho, yɛ wee wo a wobɛgyina he? Sɛ yɛde wo si asɛnneɛ so a, saa asɛnneɛ no wobɛgyina he? How many kilos na wo wobɛwei wɔ Kristo mu? How many kilos na wobɛwei wɔ nokorɛdie mu? How many kilos na wobɛwei wɔ ayi mu, tenenee mu? Wɔn nso wɔ hɔ. Nyame, wammɔ wiase kwa o. Saa nneɛma no nyinaa da hɔ ma me, me ne wo mmienu. Deɛ Nyame aka no, Ɔka faa me ho, Ɔka faa wo ho, Ɔka faa wo a wohwɛ me ho. Enti asɛm biara a Awurade aka afa yɛn ho no, onipa biara a ɔwɔ asase so de n'ani bɛhunu. Woawu o, wote ase o, wobɛhunu. Wobɛhunu atemmuda. Yi mu nson no. Wɔse sɛn? Wɔse na ɔtee nsɔano a ɛtɔ so nnan no ano no. Na ɔtee nsɔano a ɛtɔ so nnan no ano no. Metee sɛ. Wɔse ɔtee deɛn? Ɔteasefo a ɔtɔ so nnan no se bra. Wɔse na teasefo a ɛtɔ so nnan no frɛɛ no sɛ ɔmmra. Yi mu nwɔtwe no. Ɛhɛn. Na mehunuuiɛ. Na afei wɔbaeɛ na wɔhuuiɛ. Na hwɛ. Na hwɛ. Ɔpɔnkɔ sononson bi nie. Ɔpɔnkɔ bi a ne ho te sɛ nsõ kɔla no nsonsono no, ɔnie. Na deɛ ɔte ne soɔ no. Na deɛ ɔte ne soɔ no. Ne din de Owuo. Na deɛ ɔte ne soɔ no din de sɛn? Owuo. Deɛ ɔte pɔnkɔ no so no din de sɛn, maame? Owuo. Paapa no din de sɛn o? Owuo. Ɛhɛn. Na asamando di n'akyi. Na asamando nso yɛ deɛ bɛn? Di n'akyi. Enti Owuo no adamfo ne hwan? Asamando. Na wɔmaa wɔn asase abupɛn nan mu biako so tumi sɛ. Ɔkyekyɛɛ asase mu na ɔmaa obu mu nan no, ɔmaa wɔn mu baako so tumi. Sɛ. Tie, ka sɛ, tumi. Tumi. Asase nan no, ɔmaa wɔn ba, emu baako deɛ bɛyɛ. Ɔmaa emu baako, ɔmaa wɔn so tumi. Owuo ne asamando, yɛama wɔn kuro baako a wɔwɔ so tumi. Wɔwɔ ha?

Ɛɛ, ne nyinaa yɛ Awurade tumi a, na mmom yɛka tumi a, yɛka Honhom Kronkron, deɛ wɔte Kristo mu, deɛ ɔyɛ Awurade dea, wɔn na ɛyɛ tumi Wura ba. Enti wopɛ bonsam tumi no bi? Abosom deɛ no bi na apɛ? Ɛhɛ, enti pere sɛ wobɛnya tumi. Haa, nti wɔse naano wɔma asuafoɔ no tumi no. Haa. Sɛ wɔyɛ Onyankopɔn deɛ bɛn mma? Mma prɛko pɛ a wɔdi adeɛ. Nti sɛ wɔde bɛpere mpaboa, ntaadeɛ, nnuane ho nneɛma ne fa pere Onyankopɔn tumi. Wɔwɔ ha. Na sɛ ɔde tumi, ɔde tumi no dom wo a, Akodeɛ biara ni wɔ ɛbɛsɔ deɛ teɛ wɔ ɛbɛyɛ deɛ bɛn ɛbɛgyeɛ ah wɔwuo wɔmaa no tumi asamaado wɔmaa no tumi nti woso ɛbɛyɛ bɛyi hwan hɔ na nka wɔsɛ ɔgye tumi nti wɔsɛ ɔkɔkoto bosom hɔ na apɛ tumi wɔn hɔ ɛde bɛwareɛ ɛde bɛyɛ adwuma ɛde bɛgye sika wopɛ tumi ɛbɛma wo sika Wopɛ tumi a wode bɛbɔ w'asen a owuo ba? Wopɛ tumi a wode adi tuo aduro? Wopɛ tumi a wode adi nsuo a yɛboro? Obi kɔ po koraa kɔgye aduro a ɔde bɛboro nsuo. Ka amen. Nanso deɛ ɔpɛ tumi wɔ no hɔ no, nipa na ɛtoo ne din. Sɛ yɛfrɛ no sɛ po. Amen. Enti wo tumi a wode too din no sɛ yɛfrɛ no sɛ po no, a po ntumi ansesa ne din no, wode no hɔ na wotumi. Onyankopɔn ama yɛ tumi sɛ yɛnyɛ ne ba. Adeɛ biaa yɛ ne yɛnto din. Enti sɛ Nyame ahyira me na matumi ato din sɛ adeɛ wei yɛfrɛ no apple a, anka me ne apple no hɔ a na ɛwɔ tumi? Mafrɛ wo sɛ apple. Wo ɔbarima no ara so wɔ tumi a sesɛn din ma me hwɛ. Apple da so yɛ apple. Na adɛn nti na tumi a wɔte dua mu tumi kɔ ne hɔ sɛ, Nana, boa me? Wɔ bere a wo na wotoo saa din no, dua no din. A Wantumi ansesa ne din, anka ankyerɛ sɛ, Yɛmfrɛ me saa, yɛfrɛ me sei. Woate bi da? Enti adeɛ a wo ato din na Nyame de ahyɛ wo nsa, wo sa kɔ hwɛ mmoa firi no hɔ a, wo, ɛdeɛ bɔ adeɛ na na yɛ, yɛ nka nkyerɛ woɔ. Kɔ yie. Nkɔ yie. Ka Amen. Wɔse, suro Awurade Nyankopɔn na dɔ wo yɔnko sɛdeɛ ɛbɛye wo ho. Enti deɛ wɔsuro Awurade no, Wɔnkɔkoto ahonyini. Deɛ ɔsuro Awurade no, wɔnkɔkoto adeɛ a nnipa de ne nsa ayɛ. Deɛ ɔsuro Awurade no, wɔnnye ne nua bɔne mfa no nkɔ aduro so nkɔkum no, nkɔto no tukue, nkɔtwe sika mfa nkɔwɔ no, nkɔfa n'adeɛ a ne nua no ate mfifire abrɛ na wɔde tu akɔnyini wakɔ akɔma so, na paa, ɔwie a, wasan ayɛ deɛ bɛn? Wabɔ oturo ako, ɔwie a, na ɔgya hɔ kɔ. Wosuro Awurade a, wobɛtumi ayɛ saa? Ma no mpare wo sɛ wobɛyɛ deɛ Nyame ahyira no bɔne. Ma no mpare wo sɛ wo bonsam bɛfa wo so ayɛ adwuma de ahwere obi kra. Tie. Ɔse, Na wɔmaa wɔn asase abupɛnnan mu baako so tumi sɛ. Ɔmfa afenaa ne ɛkɔm ne owuo ne asase so mmoa nkunkum wɔn. Woteeɛ? Afenaa ne kɔm, owuo, ne asase so mmoa nyinaa sɛ, yɛsɛ owuo no adwuma a wɔyɛ ne sɛ wɔkum nnipa, wɔkum mmoa. Yɛse aboa no awu, nnipa no awu, anyɛ saa a, Ɛhɛɛ. Enti, ɛkɔm de wo a, bere ho bɔ mpaeɛ. Woate? Ɛhɛɛ. Na woanyere wo ho ammɔ mpaeɛ na Yesu ammɛtena mu, na Awurade Honhom ammue kwan amma wo a, wode bɛkɔ wuo. Ɛna akɔ wuo so a, na sɛ Yesu nni wo mu a, wokɔ owuo kuro mu hɔnom so a, wɔse hɔnom, sukɔm Aha deɛ sɛ onya binom. Sukɔm ne kɔm ne sukyɛreɛ. Yɛka sɛ sukyɛreɛ a, obi a ɔrewe ne se, ɛkɔm de no. Wowe wo se so a, te sɛ obi a ɔtwa a, ɔyɛ deɛ bɛn? Wowe wo kɛtrɛma a, ɛyɛ deɛ bɛn? Ɛfra. Wate Awurade asɛm? Ɛ? Nhum. Da biara yɛbɔ mpaeɛ a, Awurade, hu yɛn atamfo ma yɛn. Awurade pira no, Awurade bɔ no, Awurade pira no. Deɛ nti a ɛtɔ da a Nyame wɔ mpira no a wɔnyɛ no hwee no ne sɛ, wo woyɛɛ bi a wampira wo, woyɛɛ bi a wanku wo, woyɛɛ bi a wansɛe wo. Enti da biara bɔ mpaeɛ sɛ wo tamfo bɛwu, wo tamfo nsɛe, wo tamfo nkɔ amena mu a ebia ne Nyame nso abɔ no adwene sɛ ɔnsakyera n'adwene, wama no chance sɛ ɔnsakyera n'adwene ɔkwan bi so. Enti nyɛ mpaeɛ biara na wobɔ sɛ Nyame nkɔkum obi a na ɔdi mirika na wakɔko no. Yɛse saa na ɔteɛ? Ka amen. Sua bɔnefakyɛ. Ɔwɔ ha? Na sɛ ɔsua bɔnefakyɛ sɛ Awurade fakyɛ no a, ebia deɛ obie wano kan na Nyame de asakyere nipa no. Awurade ku no ma me. Awurade ku no. Awurade ku no ma me. Awurade akoa ma no ntena ase. Ɔtena ase koraa sɛ woku no anka mɛhyɛ wɔ animonyam sɛ Na owuiɛ no soso a, animuonyam hyɛ bɛn na akɔhyɛeɛ? Woate sɛ yɛsi obi ada fam mmunimuni sɛ, Awurade akum m'atamfoɔ ama me, memunimuni. Awurade, meda wo ase sɛ woakum Kwadwo ama me. Bra sɛ wokum Yaa ma me. Woate sɛ obi, wote, woate bi da? Ɔwɔ ha? Nanso na yɛbɛbɔ mpaeɛ. Wo deɛ hwɛ, kum no ma me fo a ɛwɔ mu. Ka amen. Ɛduru baabi David bɔ mpaeɛ, ɔse, Awurade, nku wɔn. Fa w'ahoɔden yɛ deɛ bɛn? Ɛbɔ wɔn pansam. Na wɔmfa wɔn wɔn ani nhunu nhyira a wɔde ahyira me, yiyedi a wɔde bɛdom me. A Ɛduru baabi nso wɔsɛ wɔn de wɔn ani bɛhunu nanso die paa deɛ ɔnya deɛ bɛyi ɔnni bi. Ɔwɔ ha nti da biara mpaebɔ nteɛ obi a ɔbɔ mpaeɛ okristoni bɔ mpa da biara ɔde ano nteɛ ɔde bi gu ne nsam ɔde bi agu ne tirim ɔde bi agu fam ɔrekum ne tamfo ɔrekum ne tamfo ɔrekum ne tamfo O Kumi, ɛnso da biara na atamfo a wɔko no a ɛho anɔntew ayɛ bebrebe yi, na da biara ɔyɛ deɛ bɛn? Wote faako na ɔnso yɛ deɛ bɛn? Wɔyɛ nhyira. Da biara w'aso ataa n'abrabɔ ho. Ɛdeɛ bɛn na ayɛ no? Wate sɛ yɛse biribi asi? Wate sɛ yɛse biribi ayɛ no? Bere a wosusu bɔne no, saa bere no na Nyankopɔn nso de ahoɔden yɛ deɛ bɛn? Ɛregu ne ho. Efisɛ wonya w'adwene so ɔbɛsakyera w'adwene a. Bonsam ama wo adwuma ayɛ. Wonnim wo vision. Nti da biara w'abrabɔ a wobɔ no, sɛ wode wo ho bɛma Nyame na woasom Awurade yie no, w'adwene sɛ obi na ɛyɛ me, sɛdeɛ ɛkɔ so biara nipa bi na ɛyɛ deɛ bɛn? Ɛyɛ me. Fa kakra sɔ so na mempɔn na menkɔ. Emu nkron no, ɔse na ɔtee nsɔano a ɛtɔ so enum no ano no, Wɔse deɛn? mehuu wɔn a Onyankopɔn asɛm ne wɔn adanseɛ a wɔdiiɛ nti, Wɔakunkum wɔn no akra afɔrebɔkyia no ase. Adanse a ɔdi fa Nyame ho nti yɛkunkum wɔn, ɛhɛ. Emu do no, na ɔde nne kɛseɛ teaa mu sɛ, Awurade, Ɔkronkronni ne Ɔnokwafoɔ, woremmu atɛn, na worentɔ wɔn a wɔte asase soɔ ne wɔn a wɔte asase soɔ ne yɛn mogya so werɛ akɔsi da bɛn? Yɛn mu dubaako, na ɔmaa wɔn mu biara atade fitaa, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔnhome bere tiawa bi biom nkosi sɛ wɔn awurakwaa ne wɔn nuanom a wɔbɛkum wɔn te sɛ wɔn no nso dodoɔ bɛso ano. Ka Amen kɛseɛ! Hwan na amane ntwa wo? Wɔtee asɛm a ɔkaeɛ no, wɔse wɔn gyina Awurade anim ka sɛ, Awurade, ɛnkosi da bɛn na wobɛbu atɛn wɔn a yɛkum wɔn Kristo Yesu din mu no? Ɛnkosi da bɛn na wobɛbu atɛn na saa nkurɔfoɔ nyinaa woatɔ wɔn nyinaa so werɛ? Papa se, Daabi, monye kɔ wɔn mu. Nnipa bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ wɔn wu wɔ me din mu na wɔbɛka mo ho ansa na yɛabu wɔn atɛn. Na kyerɛ sɛ, enti saa nkorɔfoɔ no bi wɔ hɔ, ebia ebi yɛ wo, ebia ebi yɛ me, ɛwɔ sɛ mewu wɔ Yesu Kristo din mu. Enti wɔn a ɛwu dadaada wɔ Kristo Yesu din mu no, still, wɔn deɛ deɛ bɛn, wɔwɔ hɔ a, ɔretwɛn atɛn nka ɔpere sɛ nka wɔn a ɛkum wɔn no, yɛmmu wɔn atɛn animuanimu yi ara, na yɛmfa wɔn nkɔ kɔndɛm, egya bɛhye wɔn, egya nhye wɔn, wɔse twɛn, nkorɔfoɔ bi a ɛwɔ sɛ wɔn nso wu bɛka mo ho. Wɔn de wɔn mogya bɔ bi ti gyidie nokorɛ mu no, yɛtɔre wɔn ase. Wɔn nso bɛka wɔn ho, ɛbɛka mo ho wɔ ha. Na wɔse, ɛsan saa nti no, wɔma wɔn ataade fitaa hyɛɛ yɛn, because of asɛm a wɔaka, nokorɛdie a wɔdii a yɛkum wɔn nti. Ka amen menkɔ. Adeɛ ketewa bi tumi so sintidua wɔ Nyame ho. Hweɛ wo ka sɛ saa nkorɔfoɔ no wɔn yɛ precious o wɔn de wɔn nipadua no wɔn kra si hɔ hwɛ naanu yɛbɔ petro asɛ nnua mu wɔsi deɛ bɛn wɔsi akoa no owura nsɛ enti mo nfa asɛ nnua no. Momfa nkyerɛ fam ansa na moaku me. Waa hwɛ, owu a ɛyɛ ahobrɛaseɛ sei, hwan na ahu bi da? Mabɔ Yesu din, yɛrekoku me. Akoa no owura nsɛ, yɛbɛkye mo nyinaa aku mo ama din no ayɛ deɛ bɛn afiri wiase. Krakye, wo sɛdeɛ modi papa no akyi no, yɛmmo mo sɛdeɛ yɛboro papa no bebrebe. Na ayɛ deɛ ɛbɛku wo, enti wo ba bɛwu, enti da asɛnnua no so. Wɔwu a, wɔwu a obi adwane no, hmm, wo wose wɔwu a, wobɛtumi awu bi? Na ɔde dadewa no bɛyɛ ne sei. Wɔse me wuranom, obi a wawu a wɔsan afrɛ me wura. Me wuranom, akoa no wɔ wura nse o. Enti me deɛ, kum a mokum me no, mempɛ sɛ me ne me wura bɛsɛ da biara da ɛwɔ krɔɔso no so. Na mmom no, sɛ me ne me wura nse nti, Momfa me ti nkyerɛ fam, na mommɔ me nan mu dadoa, na mommɔ mo nsa mu dadoa. Pii ara na mode bɛwɔ me a, monhwɛ baabi a mo ne me bɛwɔ, na akoa no wɔ wura nsɛ. Akoa no wɔ wura nsɛ. Akoa ne owura nsɛ. Akoa deɛ ɔyɛ akoa ɔne owura nsɛ. Yɛse yɛbɛkɔ heaven. Nanso yɛsuro Nyame adwuma Yɛse yɛbɛkɔ heaven Nanso yɛnni time a yɛde kɔsom Nyame Wɔnim sɛ mekɔ asɔre a Ɛnɛ sɔfo anyɛ asɔre Ɛnɛ agya nni hɔ Ɛnɛ nyɛ agya na ɛbɛyɛ asɔre Enti Yesu ɔmma Asuafoɔ no Jesus Christ gyaa wɔn hɔ Akɔeɛ but ɔgyinaeɛ ɛyɛ adwuma no ɔgyinaeɛ anɔpa awia anummerɛ ɛgyinaeɛ na Yesu nni hɔ na ɔyɛ sɛ ɔde bɛma Onyankopɔn asafo so na ɔnni hɔ na ɔdom no deɛ ɔdom no wɔ hɔ. Hwɛ sɛnea aba asɔre Friday, hwɛ sɛnea aba asɔre Wednesday. Wo nso wubetumi ahyɛ saa ataadeɛ no bi. Meka kyerɛ wo sɛ, wodi agorɔ, na wongoro papa no ho. Time a wopɛ na wode kɔ asɔre. Wo nso wubetumi ahyɛ saa ataadeɛ no a yɛka ho asɛm, wubetumi ahyɛ bi. Wɔse aka binom a ɛsɛ sɛ wɔwu bɛka mo ho. Aka binom. Hwɛ sɛnea yɛsii Stephen aboɔ. Ma n'ani yiye, na sɛnea yɛasi no aboɔ. Na wɔsan ka kyerɛɛ no sɛ, Agya, fa kyɛ wɔn, na weinom, wɔnnim nea wɔyɛ deɛ bɛn wɔyɔ. Wo deɛ woafa no sɛ Kristosom no yɛ fashion seesei. Enti sɛnea yɛn som no kɔ no saa. Hɛ! Dwene wo kra ho. Dwene wo kra ho. Na nnipa wɔ baabi kɔ. Asɛm no a yɛka no saa no, mmu no sɛ anansɛm na meto akyerɛ woɔ. Sɛ wɔamma no nte mpo a, Nyame honhom kronkron a wɔhyɛ me ne nea ɔte me mu no, wɔn na abue ahintasɛm no so de akyerɛ wo kra. Enti sɛ wobɔ atade fufuo no bi ahyɛ a, berɛ bɛn na wode som Nyame? Sɛn na woyɛ Nyame adwuma? Sɛn na aboa Nyame adwuma? Obi de ne kra nipadua agyina hɔ. Sɛ me nie, ɔwɔ ho kwan sɛ nka ɔgye ne ho ka kyerɛ sɛ, Edin no magya abɔ, monyaa me kra ma me nam hɔ. Wɔse sɛ Yesu din mu na me wu deɛ a, me pɛ. Na ne din nti yɛbɔ ma sotoro mpo a, me pɛ. Me gye tom, Jesus din, Herod akɔ fa ne nua yere, na John akɔka ho asɛm no. Sɛ gyae deɛ woyɛ no deɛ woyɛ no nyɛ ɛma ɛnyɛ na adɛn na wofa wo nua yere ɛyɛ ne ya sɛ adɛn na waka nokorɛ ama no atwi no nokorɛ yɛ nokorɛ nokorɛ yɛka a ɛtwi deɛ woayɛ nti bɛsene kɔda afiase na wɔda afiase anyɛ bɔne na waka nokorɛ akyerɛ no wɔnyɛ bɔne deɛ de no ato afiase Na wo bɛdi ne bɛɛ da yɛte kɔ hwan wɔnya ɔbaa bɔne a wɔwɔ wiase wokɔfa ɔyere bɔne a wɔwɔ wiase a na ne bere wiase nneɛma na wokuta ɔdom a ɔdom no koraa te yera da bia wɔde ahonyadeɛ no deɛ mepɛ ɛbɛma sɔfo ayɛ torɔ papa wonya akwankyerɛ bi ma yɛn Ne mefa nhyɛ me store ma. Wo nyɛ mma me na mefa ntu kwan kakra mfa nkɔ ayi. Sɛ yɛ Nyame adwuma, ne nyina yɛ Nyame adwuma. Wo yɛ Nyame adwuma de kɔ yɛ business ɛyɛ Nyame adwuma. Ne yere ne se, hɛ, wo birthday wo papa bisa wo biribi ne nea wo pɛ a, ka kyerɛ ne sɛ wo mpɛ biribi biaa. John a ɔtaa fie ase no ka kyerɛɛ no sɛ ne ti na apɛ. Ɔhene no frɛɛ ne ba ka kyerɛɛ no sɛ, Me ba, ɛnnɛ yɛ ɔkra da, w'awoda nie, enti deɛ wopɛ biara no, ka kyerɛ me. Sɛ m'ahodeɛ mu na ɛwɔ sɛ mekyɛ mu mmienu de fa ma wo a, mede bɛma wo. Na fa ma me, me, mede bɛkyɛ wo. Adeɛ bi a bɛbisa biara, Mekyɛ mu mmiɛnsa na mefa baako kura a, mede mu mmiɛnsa no bɛma wo, na m'ahennie no, matena baako pɛ no afa baako. Ne papa kaa saa bisaa no saa. Kɔhwɛ ne maame anim. Ɔkɔɔ ne maame nkyɛn, ɔte ka kyerɛ no sɛ, Wopɛ adwan wɔ dɛn fiase no? Ne ti na wopɛ. Ɛsiane sɛ ɔhene so aka ne ho ntam nti, sɛ deɛ ɔpɛ bia m'ahennie mu kura no bɛma no. Ɔse, ɔhe, ɔtwi, ɔtwi ɔhene no anim deɛ, bɛte berɛ a ɔkaa sɛ ɔnkɔfa dwan Ne ti mmara no, ɔhene yam hyee no, ɛyɛɛ no ya. Nanso sɛdeɛ na ɔka ne ho ntam nti no, na ɛwɔ sɛ wɔyɛ kɔtwa ne ti de ma akwadaa no. Obi aka Nyame asɛm ama yɛatwe nkrantɛ de atwa. Obi aka Nyame asɛm da afiase. Mobɛku me a, monku me prɛko ɛ. Ɛyɛ dam na moto afiaseɛ. Wo nso wobɛtumi ahyɛ saa ataade fitaa no bi. Ɛne sɛnea wopere wiase yi. Ɛne sɛnea wopɛ yi. Ɛne sɛnea wo, ɛduru baabi a w'akoma teɛ yi. Wɔse ɛyɛ aniberɛ ne akwabrane so. Ɛfiri osuani Yohane pɛn so ba no. Ɔsoro ahennie no afadeɛ no, yɛkɔ no akwabrane ne aniɛden. Enti sɛ woanku mo kra, woantaa wiase, ɛduru anwummerɛ na woannom TV, annom wiase nneɛma, na woannwane ankɔgye wo kra a, wosi ho, wɔafa wo nnomum, wɔposɛse wo te sɛ ɔkotono. Ebi yɛ ɔkɔtɔ ma TV, afa wo nnomum, nti du anwummere a anaa du time a yɛde kɔ Nyame nan ase a daa wɔpɛ na ɔbɛkɔ, ɔkɔ a deɛ ɔka sɛ mekɔbɔ mpaeɛ. Na hwan na ɛtie mpaebɔ nyɛ Awurade a? Enti yɛabɔ mpaeɛ aba aba aba a yɛn ho ntɔ yɛn, deɛ ɛteɛ a na ɛyɛ deɛ bɛn? Yɛteɛ. Ɛfiri sɛ yɛhwehwɛ yɛn kra no aduane, yɛn adwene sɛ yɛne Kristo bɛtu abom, yɛne no bɛwu abom, na hwɛ sɛdeɛ yɛnni nyamesom, hwɛ sɛdeɛ yɛkorɔ. Yesu wu kɔeɛ no, asuafoɔ no de aniɛden na ɛyɛɛ adwuma no. Ɛde aniberɛ na ɛyɛɛ adwuma no. Hwɛ sɛdeɛ na yɛyɛ Nyame adwuma. Yɛde bɔɔ kura si hɔ sɛ fa kuraase koraa bɛto mu koraa no a, ɛyɛ den ma sɛ yɛse yɛde rekɔ crusade no. Nka ɛno koraa na nka ɛwɔ sɛ yɛwo dɛ. Na nka woaboa. Ama papa no anya ne yɛfrɛ sɛ wowɔ yɛ Nyame adwuma Menya deɛ mepɛ wie a ɛnɛ mekɔ a menni topic bia mekɔ bɔ mpayeɛ Da mɛkɔ no na maso na yɛ bɔne Da mɛkɔ na mede ka Da mɛkɔ na meyare Da mɛkɔ na wei ato me ɛna mede kɔ asɔre dɛm Because me problem nti na mede kɔ asɔre Run for your life Run for your salvation. Run for your salvation ɛnyɛ trɔtrɔ so sɛdeɛ ebinom asɔfoɔ bi de ayɛ life a yɛnsom Nyame a yɛabu bobi agu w'adwene mu a sɛ Nyankopɔn ɔba maa adebɔnyɛfoɔ ampa ɔba maa adebɔnyɛfoɔ but yɛ kwan a yɛnam soɔ no ɛduru baabi a yɛn su ne yɛn nneyɛɛ no kyerɛ sɛ yɛnnɔ Kristo no yɛn ntaadehyɛ mu kura ɛduru baabi a wohu sɛ yɛnnɔ papa no yɛde yɛn ano ayɛ fashion Fashion na ade dɔ awuradeɛ. Nyame yɛ biribi ma me deɛ a, wayɛ adeɛ, ɔyɛ Nyame. Ɔnyɛɛ biribiara maa me deɛ a, ɛnneɛ ɔnya nyɛɛ Nyame. Hwɛ asuafoɔ no, wɔn ammisa material thing biara. Obi biara nni hɔ a Bible mu wokaa sɛ ɔbisae, nti na ano ɔsomaa wɔn no, ɔka kyerɛɛ sɛ, Mesomaa mo no, moamfa ntaadeɛ, moamfa mpaboa, na mokɔeɛ, mo ho kyere mo. Ɛhiaa mo. Mo mpaboa weeɛ. Ɔbisaa wɔn ne wɔn nyinara. Deɛ wɔpɛ me no, wɔmfa. Mma mummisa ntadeɛ, mma mummisa adayɛ akɛseɛ, na mmom mommisa Honhom Kronkron no, na mobisa a, mobɛnya no saa. Ma momfa Kristosom no nyɛ ahonyadeɛ pɛ ne agyapadeɛ. Acts chapter 5 ɛfiri verse 1 ba no, Ananias dii saa dwuma no, ɔkɔtɔɔ n'asase, ɔne ne yere Safaria, ɛkɔtɔɔ asaseɛ. Tia de bɛboa Nyame adwuma. Saa nna a mane ase adwene nyinaa ne sɛ yɛboa na sɛ asafo no pagya a, me, mɛnya me hyee wom. Mɛsan agye m'adeɛ, yɛbɛsi dan wom ama me, yɛbɛyɛ wei ama me, yɛbɛyɛ wei ama me, yɛbɛyɛ wei ama me, nti saa de ɛteɛ deɛ a, ma me meeti wɔn. Nti sika no, ma me fa bi nsie. Hɛ, wo na w'ano keka nsɛm, wɔbaa, yɛ komm, gye to hɔ. Na na ɔnim sɛ ɔde resie nnipa. Sɛ ɛnyɛ Honhom Kronkron na yɛne no nam o, sɛ ɛnyɛ Onyankopɔn na yɛne no nam o, yɛmfa yɛn aniwa nhu no. Na papa no, n'ani hunu adeɛ nyinaa. Ɛsiane sɛ wɔnnyina hɔ na wada ne ho adi akyerɛ nti, wose wanhunu hwee. Ɔduruu Petro anim Na obisaa no sɛ, Ɛhe na wokɔ? Me sɛ meka kyerɛ wo sɛ mekɔ akɔtɔ asase na mede aba bɛwɔ he? Ahaa, deɛ wotɔeɛ wɔ he? Sika no wɔ he? Ɛnie, sika no nie? Ne nyinaa ni? Ɔse, Aane, me wura. Ne nyinaa ni? Aane, me wura. Na binom nso atumi adi nokorɛ atɔn wɔn deɛ, de sika no nyinaa bɛgu Onyankopɔn nan ase. Ɛwɔ hɔ bɛsi nnɛ. Me ne wo kasa yi. Ogyina Awurade anim na ɔdi torɔ. Ogyina Awurade anim na ne nsa, adeɛ no kita ne nsa na wama ne nsa baako so. Ɛwɔ hefa? Ɔse, Me, nyɛ wɔn a yɛ Nyankopɔn, ntumi mmusa wo. But ne werɛ fi sɛ Honhom Kronkron wɔ yɛn nkyɛn. Afei, awosow asi. Wɔse, Hwɛ! Wogyina Awurade anim di torɔ. Ɛnnɛ nko ara pinkasi ɛbɛbɔ wo nsono mu, wobɛhyɛ asase ase. Wanka sɛ megye sika no ansa. Wansesa sika no mpo. Wɔde sika no nyinaa kwansa maa no. Wɔse berɛ a Petro bue n'ano na ɔkasaeɛ sɛ Onyanko nyɛ nipa na adi no atorɔ, Onyankopɔn na adi no atorɔ. Na amonom hɔ ara, ɛmaa no so kɔ soro de no hwee fam birim. Wɔse monka mo ho, momma no so, momma mframa mfa no so, momfa no kɔhyɛ fam. Yɛamfrɛ sɛ yɛkɔfrɛ n'abusuafoɔ aba, Onyankopɔn na abɛdi n'anim atorɔ. Ɛfiri sɛ na ɔhunu asi nkateɛ sɛ abusua bɔ o, abusua mmaeɛ o, Yesu de mmom bɛwuo. Ne yere nso baeɛ a, na no nso dɛdɛɛdɛ sɛ asikyire, te sɛ wo. Ɛtɔ da a, wode w'ano repɔrehye wo kunu. Wayɛ? Wo se ɔnyɛeɛ. Adeɛ no nyɛ, ɔretu abosom. Sika nti, wote ho. Bɔbi tua. Sɛ duru anadwo a, papa yi butu hɔ, wɔɛse ahodoɔ a wɔka, ɛnyɛ Nyame a, ɛnyɛ mpaebɔ na wɔbɔ. Obi a ɔbɛbɔ mpaeɛ de nneɛma kɔkɔɔkɔkɔɔkɔkɔ abobɔbobɔ ne nsa ne ne nan de bi abɔ n'asene, atena ase abu ne nan agu so. Sika a wonya die ne kaa papa a wote mu nti, wontumi nnwane nyɛ wo kra. Me deɛ mekae o, mekasa kyerɛ wo kra sɛ run for your life. Ɛnyɛ sɛ bia medi wo ho agorɔ anaasɛ bia meka asɛm foforɔ bi anaa nsɛm bi na ɛkyerɛ wɔ. Wɔn na ɛwu wɔn bɔgyaa no Yɛtwa wɔn ti, Petro nom, Paul nom, hwɛ deɛ ɛtoo wɔn, Stephen nom, hwɛ sɛdeɛ yɛ deɛ no ayɔ, hwɛ sɛ adane life, ewiase abue yɛn ani ama ɛboro so, ama nyamesom sɛ sɛ adane life. Sɛ woanyɛ bi a, w'ani mmieyɛ, woanyɛ bi a wonka ho.

Bruu, green, rɛd. Ɛyɛ Yesu na wayɛ o, ɛyɛ adom o. Sɛnea mete biara, Yesu na wayɛ. Ampa, wama wo nsa ama de ahyɛ mpaboa ataadeɛ, wo nan ama de ahyɛ mpaboa, ɛyɛ Yesu na ayɛ. Na wo nneɛma a ɛwɔ ho no kyerɛ wo sɛ Ɛnyɛ Kristo na wiase nneɛma a wowɔ no na adeda Nyame aseɛ, na wo kra no deɛ, ɛnyɛ ne ho adwuma na ɛyɛ. Wo nipadua no deɛ, ɛnyɛ nyamesom pa ho adwuma na woyɛ. Enti obi drɛse hyɛpɛɛ de nam no so ɔde gyina asɔredan mu a, yɛse Nyame na ayɛ deɛ bɛn? Ahyira no. Deɛ Onyame ahyira no ka Nyame asɛm. Deɛ Onyame ahyira no twe akra ma Nyame. Deɛ Onyame ahyira no yɛ Nyame adwuma. Deɛ Nyame ahyira no dwene Nyame ho. Deɛ Nyame ahyira no nnwene sɛ Nyame adwuma bɛsɛe Onyame hyira obi a, ɔnwene saa adeɛ no da. Ɔnsɔre ntia ne yɔnko sɔfoɔ, ɔnsɔre ntia ne mɛmba, ɔnsɔre ntia ne yɔnko nka sɛ, Sei! Firi sɛ, wɔse ahoteefoɔ na ɛkorɔ. Adwene ntanta mmura hɔ. Adwene a ɛwɔ tiri mu nyɛ papa. Ɛkaa wo nko na nka nko a na wapagya. Ɛkaa wo nko na nka nko a na wayɛ yie. Ɛka Nyame mpɛ saa. Nyame wɔmpɛ saa. Ti yɛse bi awuo. Oguaman Yesu Kristo bogya mu a aka foforɔ a ɔwɔ sɛ ɔmu wu a ɛnna asase so sɛdeɛ ɔmu wuiɛ no hwan na ɛpɛ sɛ ɔwu saa? Hwan na ɛpɛ sɛ ɔwu saa? Yesu di nti na abɔ me tuo. Yesu din nti na woku me. Yesu din nti na wo poison me. Yesu din nti na wo sɛe me. Atade baako a ɛhyɛ me na asɛ sɛ oh ɛhɔ. Na woantie. Wɔse ɔma wɔn atade foforɔ. Atade papa. Fitaa. Enti sɛ yɛde bi hyɛ wɔ ha mpo a, ne yɛ wo tete wɔ ha mpo a, die Jesus din mu, ɔbɛhyɛ yɛ atade foforɔ bi wɔ heaven. Ɛsum bɛn na ada mu a ɔntumi nhyerɛn ma woɔ? Sɛ woafom kwaeɛ a, ɔhyerɛn. Baabi a woduro biara no dɛ ɔnhyerɛn w'anim. Mese sɛ wofom kwaeɛ a, baabi a woduro biara no dɛ Awurade ɛnhyerɛn w'anim. Amen. Na kanea no ɛnkyerɛ wo kwaeɛ. Firi sɛ nna a yɛwɔ mu yi, emu yɛ sum. Na yɛwɔ mu yi, emu yɛ sum. Menim ɔdefo biara.

Asɛm no nyinaa ne sɛ, nna a yɛwɔ mu no mu yɛ sum. Na dɔfo no a meka ne ho asɛm no, Jesus no, ɔbɛhunu amane maa memenom mmienu. Na amanehunu a wɔhunuiɛ no, ɛkɔm dee no, sukɔm dee no, yɛtwaa ne mpire, yɛwɔɔ ne peaa, yɛtwaa n'akyi mmaa, yɛtwaa nkontompo too ne so, yɛkaa deɛ yɛnim nyinaa de soaa no. Yɛwieeɛ no, yɛbɔɔ ne nsam nnadoa, yɛkumm no, ɔberɛ a wanyɛ bɔne biara. Yɛkumm no. Ɛnyɛ wo a wafa ɔbaa da, ɛnyɛ wo a wabɔ borɔno da, ɛnyɛ wo a waba adwaman, ɛnyɛ wo a wɔka saa ho nteɛ, ɛnyɛ wo a wofiri abosomfeɛ. Enti adɛn nti na wonnya no mmɛtoa saa barima yi? na wode ne nante wo life nyinaa mu na wobɛ wiase fashion awia wo kra wonya mesom nyinaa yɛ fashion fashion fashion medeɛ meyɛ kurase ne wɔ wiase o na mmom kristo mu deɛ sɛ medɔ me kra nti no wɔ jesus din mu me m'ani abue m'ani abue sɛ medɔ me kra amen firi sɛ deɛ wɔdɔ ne kra no sɛ wawu mpo a jesus din mu sɛ ɔbɛnya nkwa dɛ ɔkra na wodɛ ɔkra a honam dua na ne wɔkra de di ako honam dua na ne wodi apirapereɛ honam dua no Ɛba ahotɔ. Mframa wei koraa nyɛ nwunu ma wo deɛ honam no pɛ no no. Na wei yɛ nyɛ nwunu nti meka asɛm bi ahyɛ wei yɛ nyɛ nwunu ma wo a ka wopɛ deɛ mu onwunu paa no ebire bi bɛba wobɛkɔ deɛ ɛyɛ hot a sɛ agya no sɔfe sɔfe sɛ onim sɔfe a ɛdɛre se ne petro sɔfe wɔse sɔfe wɔasiesie sɔfe ogya tadeɛ da hɔ na gya no ebi bɛfiri asase ase Egya nso bɛtɔ firi soro sɛ nsuo. Da no bɛyɛ edwe, atemu da no deɛ bɛyɛ edwe. Ɛda no bɛyɛ edwe, Yesu ma yɛ ne mu deɛ bɛyɛ edwe. Ɛda no bɛyɛ edwe. Wode ade kakraa bi resɔ so, na mepɛ sɛ asɛm bi wɔ, mepɛ sɛ wotie no yie. Wɔse nnipa mma bɛdwane sɛ yɛkwaakwa hwɛ bodae, bepɔ, ɛbo o, ɛbo a ɛnkasa, ɛbo a ɛnyɛ hwee. Onipa bɛdwane sɛ ɔkɔ sɛ boba no fa ne nsie, na deɛ ɛba no, emu yɛ den. Na boba no ankasa a ɔde wo sie no, ɔno ɔnni baabi gyina. Me ne wo kasa, ebia wode wo ho ato deɛ wowɔ so. Wode wo ho ato deɛ wonim so. Ewiase mɛkyini baabiaa menim baabiaa. Mepɛ sɛ nka akɔ heaven so ka ho. Mepɛ sɛ nka akɔ heaven so ka ho. Ɔwɔ ha. Wakyini baabi a baabi a wakyini wahwɛ a ɛyɛ kwae mmienu na aka abɛkɔ mu. Na mmom me da bɛtew sɛ baabi a woakyi no nyinaa yɛ, Nyame abɔ ho ban, wahyira wo, wonim baabi a ɛyɛ, oh, yɛda Nyame ase, wɔhyira a wahyira wo ama yɛn yi. Na mmom no, aka akwaa mmienu na ɛwɔ sɛ ɔkɔ, saa akwaa mmienu wobɛhwɛ mu ayi baako, baako yɛ gyam, baako yɛ nkwa mu. Enti baabi a woakyi no bebrebe nyinaa no, akwaa mmienu na aka no, emu deɛ he na wonam so? Emu deɛ he na, hwɛ deɛ woadura, woayɛ akɔkora, ebia ntumi nsom Nyame bio. W'adwene ne sɛn? Wotumi a, wode sika ma sɔfo a, sɔfoɔ bɛdi. Na nka kaa me nko a, wode ma sɔfo a ɔbɛdi no, na nka wakɔtwitwa nnua. Tententen na wapae wɔn nyinaa bɛyɛ sɛ mmaako mmaako thousand, na wabobɔ no atwedeɛ tententen na ade aforo. Wode foro a, wode twere hɔ a na ade aforo, wobɛbɛn Nyankopɔn. Ka sɛ, Papa, me sika nwɔ nyina, na mepɛ sɛ meba heaven, gye me sika yi, na ma me mmra. Deɛ ɔkora yɛ a wosɔ de ma sɔfoɔ ɔbɛdi yɛ no. Yɛde bi ma asɔfoɔ no, ɛna ɛfa yɛ bɔɔ hɔ no. Yɛde bi ma asɔfoɔ no, ɛna wote dan mu. Yɛde bi ma asɔfoɔ no, ɛna ate akonnwa soɔ. Enti fa wo de wo nyansa bɛsom Nyame a wobɛtumi de asom no, na mmom wo kra deɛ, ohia biribi afiri ɔne Onyankopɔn mmienu ntam. W'abrabɔ tenenee wontumi mmɔ bi. Wo ɔkorɔmfoɔ, yɛka sɛ korɔno a yɛnkye wo, polisifoɔ nkye wo. Obi annye wo ho akyinnye. Wowie Nyame wɔ kwan bebrebe so. Wo tirimɔden wɔ Nyame ho. Hwɛ! Adeɛ baako a ɛyɛ hu ne sɛ, abɔfoɔ no tirimɔden kyɛn yɛn. Onipa bi a wo sɛ ɔyɛ wicked wɔ asase so, wo wicked nnu Nyame bɔfoɔ. Woyɛ wicked, wobɛkum nipa, nipa dodoɔ sɛn? Wɔakum the whole daa boro so aa Wɔakum the whole daa boro so aa Ɛyɛ nnipa ɔha anaa aduonu Wobɛto tuo no gigigigigigigi Wobɛhyɛ dwa no wie koraa na w'ahoɔden koraa asa na w'ada atuo no ato hɔ Na Nyame bɔfoɔ baako pɛ tumi si kurom kum nnipa David ho Sɛ wakae nnipa bɔfoɔ baako pɛ twɛn krantɛ atwom nnipa saa mɛdu baabi na David akoma koraa atu na afei ɔhu deɛ wɔnyɛ ne ho wɔ se mogya tene sɛ nsuo a ɛtene ɛtaa hɔ a ɛtene ɛtwa nkwansini ahodoɔ nnipa mogyaa Na Dawid huuiɛ, ɔteeɛ, ne yam hyee no, ɔse, Hei, Awurade, me na mayɛ wo bɔne, na sɛ wobɛku mpo a, nka ku me ne me fiefoɔ, na gya wo manfoɔ. Na wo manfoɔ deɛ, deɛn na wɔayɛ wo, Papa? Hu me mmɔbɔ. Wɔsesa me de wobɛhyɛ w'atamfo nsa. na w'atamfo nsa aka wɔn ne sɛ wɔbɛhwe ase wɔ m'anim yɛhe na apɛ wɔsɛ awurade sɛ bɛhwe nnipa nsɛm deɛ ma menhwe wɔ anim sɛ bɛhwe nnipa nsɛm no ma menhwe wɔ anim yɛwura yesu